अरे यार गाल पर नहीं मारल कन है यार तहन फेर अरे भाई पोन फुला देने चाइन रौ बह मुदा भरल विधानसभा में एहन काज केलकै के ककर एतेक हिम्मत भऽ गेलै जे बिहार के मुख्यमंत्री के एहन हाल कऽ देतकै वह तो नहीं पता चल रहल छै जे के हुनकर पोन फुला देलकन है विधानसभा में हंगामा के बीच कहू तऽ गाल पर थापर खाय के बला बदला मुख्यमंत्री जी पान पर थापर खाइत रहे छथि यार पान पर के थापर खाय छै गाल पर थापर खेबाक चाही मुख्यमंत्री जी के अरे यार मारे छले गाले पर मुदा इन वक्त पर मुख्यमंत्री जी पलट गेलखिन जेना कि हुनकर आदत रहलनि है हमेशा पलट जाके वह पलटे के दौरान जे छै से थापर जाके लागि गेलनि पान पर आ फोन जे छै से फुलि गेल छनि पूरा पाँच सात दिन चुप तक आब बैसे लए हुनका कुर्सी के कोनो जरूरत नहि पड़ै छनि धौ एते कही कोनो मूर्ख मंत्री पलटले ये पलटैयो के एगो सीमा होइ छै हर साल पलट जाइ छथिन यार हर दू तीन साल पर पलटैत रहै छथिन यह गलती छनि मूर्ख मंत्री जी के खैर जे भी छै थापर मारयवलाके खोजय लेल मधुबनीसँ सुपौलसँ समस्तीपुरसँ मिथिलाके लगभग सभ जिलासँ दू दू हजार पुलिस फोर्स पटना जेतै इएह ऑर्डर छै मुख्यमंत्रीजीके कोनो काज नहि छै पटना दरभंगा सहरसा जायके थापर मारयवला जे छै से पकड़ा गेल छै हमरा घाँचमे पकड़ा गेल छै वाह

परसुओ हिनकर बाजत गाना जे छै से बाजत रहै हमरा गाँवमे तऽ बरियातीसँ मारि पीट कऽ लेलकै यार एहन गाना किया बनबै छियै यौ अहाँ जे जतऽ ततऽ मारि पीट भऽ जाइ छै बरियाती सबमे हँ लहंगा में उठा था टीस राजा जी वाला गाना ही के अछि आओ जे यूट्यूब पर हमेशा ट्रेंड करैत रहे छै जी सर जी सर वो हमारे गाना है जो मिथिला में ट्रेंड चलता है

लिपस्टिक लॉलीपॉप सब पर लिखी ले जा आ सब के सब गाना हमनी के ट्रेंडिंगे में रहेला ठीक नु लेकिन करिया तू ओहि गायक के बेचारा के किया धो लेली यार यही गायक के की गलती छै अरे भाई पटना से आज्ञा निकलल छै ओ थापर बाज के पकड़े के तू भोजपुरी गायक के पकड़ लेली यार मसरी लाल यादव बढ़िया गायक छै यार अरे भाई यह थापर मारल के ये मुख्यमंत्री जी के पोन लाल कर देने के हाँ हाँ मोसरी लाल यादव तू ही मारल हो का हाँ हाँ हम ही मरले बानी आ एके थाप में पिछवाड़ा लाल क देले बानी से किया मुख्यमंत्री जी के मारे के पीछा कारण की छल कौन दुश्मनी चल तोरा मुख्यमंत्री जैसा तोहर मिथिला के फिल्म जंक्शन हाल्ट ओकरा के मूर्ख मंत्री जी शेयर कैले रहम हमार जन गाना रहे चोलिया में उठेला तीस राजा जी उ शेयर ना कैले रहम कहलन कि ई अश्लील ह हाय बे जैक्सन होल्ट एकटा साफ सुथरा फिल्म छै अरे भाई लेकिन तोहर सब गाना तो अश्लील होइ छ ने ताहि लेल नहीं शेयर करै छथिन मूर्ख मंत्री जी अरे भाई मुख्यमंत्री पद के जे छै से किछु इज्जत होइ छै आब अश्लील भोजपुरी गीत सब शेयर करऽ लगथिन तऽ मतलब की इज्जत रह जेतनि जैक्सन हॉल्ट में अश्लीलता नहीं छै वएह दुआरे मुख्यमंत्री जी प्रमोशन कऽ रहल छथिन जैक्सन हॉल्ट के कि एहन एहन तरहक फिल्म सब बनबाक चाही मुख्यमंत्री जी के किछु इज्जत छनि इज्जत तऽ अगला गाना में उतारम हम मूर्ख मंत्री जी के

हमरा सब एहन जनरेशन के बर्बाद कर देलकै ई खेसारी मसरी गायक से मिल क पूरा बिहार मिथिला सहित पूरा बिहार में अश्लीलता के चरम सीमा पर पहुंचा देलके यार चरम सीमा ना चरम सुख देविला जा हमनी के युवा पीढ़ी के

तू सब मुंह की ताके छे सार के जेल में डाला देह तोड़ हाथ पैर तोड़ दे चरम सुख दही एकरा हाथ पैर तोड़ के हाथ पैर टूटे में केहन चरम सुख आवे छे ने से एकरा आभास करा धौ अहाँ अपने से लऽ जाउ सर एकरा हम नहि लऽ जायब आब कोनो कैदी के जेल तक एक्चुअली काल्हि एगो कैदी खाना कैदी के जे छै से ई खाना दै लेल जेल के ताला खोलि कऽ गेल रहै तऽ तीन चारि गो कैदी मिल कऽ मुँह कान फुला देलकै आ भागै भागैके कोशिश करैत रहै तऽ हम समय पर जे छै से अलार्म बजा देलियै पूरा जेलके एकटा कैदी तऽ नाके पर दाँत काटि लेलकै देखियौ ने नाक ओ खा गेलै दाँत काटि कऽ देखियौ ने या नाक केहन भऽ गेल छै वएह दुआरे ई नहि जे छै से आब जेलमे दोबारा कोनो कैदीके लऽ कऽ जाय चाहै छथि आब ई जेलके बाहरे पर्दा देता पहरा देता राव भाय तऽ तू जितले नहि कैदी सब सर आब कैदियो सब से नहि जीते छै बिहार के कैदी सब कहिया से एतेक ताकत भऽ गेले रहो पता ने सर सब जेल में खेनाई खाई छै कि प्रोटीन पाउडर खाई छै कि कहू एक हाथे गला धो लेने छलै यार कतऽसँ एतेक तागैत एलै कैदी सबके एते एते दिन तक भुगले राखै छियै तैयो पता नहि हमरा जेल जाए से पहिले एगो कागज आ कलम दे दही अच्छा जे जेल में बैस कऽ आ चोलिया में होलिया वाला गीत सब लिखत रहबी भरि दिन जेल से छूटते ही सरवा के सारा गाना रिलीज क देम होलिया में चोलिया भतार गईले परदेश सर अहाँ एतऽ छी जुलुम भऽ गेलै ए एना किया हर बनाल छै की भेलो तोर बोल कहा के आराम से आबि के बजबा से रह की भेलो जल्दी बाज डरा गेलो हम जल्दी बाज की भेलो की भेलो जल्दी बाज एकटा भोजपुरी गायक लोक कला मंत्री के थापड़ मारे के प्लान बना रहल छै की नाम छै ओहि गायक के पावर स्टार हवन सिंह राव बॉय पावर स्टार हवन सिंह